ס'איז יעצט דריי יאר וואס כ'האב געקוויט סמאוקן, און איך פלעג רייכענען אין א עווערעדזש דעי זעכציק ציגארעטלעך א טאג, און אסאך מאל ס'קען טראף גיין אפילו ביז הונדערט, כ'בין געווען זייער א העווי סמאוקער, און כ'האב געסטאפט אינגאנצן פאר דריי יאר צוריק, כ'בין פראוד אוו מיי סעלף אז שוין דריי יאר איך האב נישט געטאטשט קיין ציגארעטל, און ס'ברענט מיך אפילו נישט קיין ציגארעטל, ס'איז פונקט פארקערט. ווען מען קוויט סמאוקן אן אויב איז עס זייער שווער איז קודם האסטו די שוועריקייט ווייל די פילסט ס'פעלט דיך עפעס די פילסט אזא ליידיגקייט און די פילסט די urge די שטארקייט די מוזט האבן די ציגערעטל און נאכדעם הייבט זיך עס אן בארואיגן באט נאכאלץ דא אזוי מ'זאגט אין בעק אוו יור העד ווילסטו נאכאלץ כאפן די ציגערעטל. באט עז טיים גאוס ביי, ס'בארואיגט זיך און מ'פארגעסט אינגאנצן, און ביז די לעבן פארט אזוי אויף אזא וועג אז מ'קען אינגאנצן פארגעסן אז מ'האט אמאל גערייכערט, און ווען האט מען הנאה אז מ'האט אויפגעהערט רייכענען? ווען דו זעסט אנדערע מענטשן לויפן ארויס פאר א ציגערעטל, און דערמאנסט דיך, כ'ווייס איך בין געווען אזוי. יעצט די גרעסטע זאך וואס האט מיך געבאדערט פון רייכענען איז געווען די איידיע אז איך בין געווען א סלעיוו, א עבד פאר די ציגערעטל, אז איך דארף האבן די ציגערעטל א גאנצע טאג טייטש אז די ציגערעטל אונט מיך, איך און מיך נישט אליין און איך און נישט די ציגערעטל, די ציגערעטל איז מיין באבוס, יעדע מאל א מענטש האט א אדיקשאן, עני זאך וואס דו ביסט עדיקטעד טייטשט אז יענע זאך אוינט דיך, דו מוזט האבן די זאך טייטשט אז יענץ אוינט דיך און דו ביסט נישט דיין אייגענע בעל באס, סוי איך האב געפילט א גאנץ צייט איך בין א עבד וואס גייט פאר, אבער ס'איז געווען זייער שווער צו קוויטן, סוי יעצט ווען איך זעה א צווייטער לויפט ארויס פאר ציגערעטל וואס איך פיל אזוי הנאה קוק עס אן איך בין געווען די עבד, איך פלעג דאס טון, איך פלעג דארפן ארויסלויפן פאר ציגערעטל און יעצט. איך דארף עס נישט, ס'איז נישט איך דארף עס נישט, איי דאנט ניד עניטינג, איי דזשאסט איך בין העפי מיט די וועג וויאזוי ס'איז, איך דארף נישט האבן די עקסטערע זאכן צו מיך געבן א חיות אדער עניטינג, וואס ס'זאל נאר זיין אז די ציגערעטל האט מיר געגעבן. יעצט צו מיר פרעגן וויאזוי האב איך עס געטון, וויאזוי האב איך געקענט אזוי סטאפן אז כ'האב גערייכערט אזויפיל?

און נאכאמאל פרובירט, און נאכאמאל דורכגעפאלן, וויפיל וויפיל מאל, ביז פיינעלי איז געקומען דער פוינט ווי כ'האב עס דורכגעבראכן, און כ'האב געסטאפט, יא סאו כ'האב געוועיפט פון אנהויב, און די וועיפ האט מיך אסאך געהאלפן, און עווענטשעלי האב איך אויפגעהערט וועיפן אויכעט, און כ'פיל סאך בעסער אן וועיפן אויכעט, סאו. ס'איז כדאי פאר א מענטש צו טרעפן עפעס צו ריפלעיסן, און ווען מען קוויט סמאוקן יוזשעלי עסט מען אסאך, סאו אז דו ווילסט נישט געינען וועיט, ס'איז זייער שווער, אבער ס'לוינט זיך צו געינען אפאר פונט און דו מוזט גיין אויף דייעט, אדער טריי צו עסן לאמיר זאגן אסאך פרוכט און וועדזשטעבלס, מער זאכן וואס האבן נישט קיין קארבס, און. וואק מער אפשר יעדן טאג, אדער אז טוטס נישט בכלל עקסערסייז הייב אן טון עקסערסייז, און די עקסערסייז אליין העט דיך ריפלעיסן, ווייל עקסערסייז מאכט פילן גוט, סאו דזשאסט וואנטעד טו שעיר פאר די אלע מענטשן וואס רייכענען, ווייל יעדער איינער וואס איז עדיקטעד צו ציגערעטלעך, נישט איינער וואס כאפט א ציגערעטל אמאל א יובל, יעדער איינער וואס מוז יעדן טאג רייכענען וויל סטאפן, און ס'איז זייער שווער. און איך ווייס די פעין, באט אז דו עסט נישט אויפגעבן און עסט דיך שלאגן מיט דיר גייסטו מצליח זיין, און אז איך האב געקענט קענסטו אויכעט. האטס א גליקליכן לעבן.